Хӕхты комулӕфтӕй удрӕбынтӕ айдзаг вӕййынц ӕбӕрӕг тых ӕмӕ сыгъдӕгдзинадӕй. Адӕймаг сӕуӕхсид фенӕгау бацин кӕны райдзаст ӕрдзы нывтыл ӕмӕ рухс хъуыдытимӕ нал ӕмӕ нал фефсӕды хӕхтӕм кӕсынӕй. Уымӕй уӕлдай, зӕрдӕбынӕй чи фӕархайы ацы ӕрдхӕрӕны бынӕттӕн базонын сӕ рагон истори, сӕ бирӕ сусӕгдзинӕдтӕ, уымӕн Иры табуйаг хӕхбӕстӕ раргом кӕны бирӕ цымыдисаг хъуыддӕгтӕ, бафтауы йӕ арф хъуыдытыл ӕмӕ йӕ аныгъуылын кӕны нӕ рагфыдӕлты фарн ӕмӕ зонынӕдты цады. Кавказ ын йӕ тӕккӕ астӕуккаг хайы цалдӕр миназы размӕ цардысты ӕмбисонды зонындзинӕдтӕй хайджын нӕртон адӕм ӕмӕ ма абон дӕр цӕрынц сӕ байзӕддӕгтӕ ирон адӕм. Иры хӕхбӕсты фенӕн ис ӕнӕхъӕн минӕй фылдӕр рагон кувӕндӕттӕ ӕмӕ зӕппадзтӕ, ӕрдхӕрӕны галуанты, гӕнахты, фидӕртты, мӕсгуыты хӕлцӕгтӕ. Хӕхты фӕхсытыл бӕрӕг дарынц незаманты арызт галвӕндӕгтӕ ӕмӕ сӕппытӕ. Бирӕ ис алы комы дӕр ӕнӕфӕтчиаг бынӕттӕ, хъӕдтӕ ӕмӕ къӕдзӕхтӕ. Хаттӕй-хатт-иу дугтыты мыхтӕ сафтид кодтой кӕцыдӕр кӕмттӕ, фӕлӕ та-иу дзы ногӕй цы ирон адӕм ӕрцардысты, уыдонӕн иу Хуыцауы фӕндӕй амынд ӕрцыдис уыцы бынӕтты фарн. Раргом сын-иу сты фыдӕлты рагон куывддон бынӕттӕ. Мах абон цы рагон цымыдисаг кувӕндон ӕмӕ цӕрӕнбынаты кой кӕндзыстӕм, уыдон дӕр ӕнӕмӕнг сты ахӕм рагонтӕй. Хонӕм уӕ Дыгургомы цымыдисагдӕр бынӕттӕй иу Гулӕры коммӕ ӕмӕ йӕ кадджын дзуар Гулӕри Габонайы бӕрӕгбонмӕ. Гулӕры комы уыдис ӕртӕ хъӕуы: Динагъа, Гулӕр ӕмӕ Ногхъӕу. Абон ма дзы цӕрӕг ис ӕрмӕст Зинагъайы. Иннӕ дыууӕ сафтид сты, фӕлӕ рох не сты сӕ байзӕддӕгтӕй. Гулӕри Габонӕй Зуар равзӕрд рагон заманты Гулӕр ӕмӕ Зинагъайы астӕу хохы фахсыл, ӕмӕ йын ын усты дӕргъы йӕ кувыны гъдӕуттӕ ӕххӕст кӕнынц уыцы дыууӕ хъӕуы мыггӕгтӕ. Хъӕуты ӕрбынат кодтой ӕмбисонды рӕсугъд ӕрдзы хъӕбысы. Гуылӕрис Динагъайы сӕрмӕ скъӕтты комы рахиз фарс, мин ассӕдӕ фӕндзай метры бӕрзӕнды денджызым фӕзадӕй. Уырдӕм цӕуы хъӕды астӕуты хӕрдмӕ цалдӕр километры хӕххон фӕндаг. Ардыгӕй ком зыны уӕрӕхтыд нывджын гауызау, Ацы рӕсугъд ӕрдзы нывтӕй аивдӕр, ӕвӕццӕгӕн иу нывгӕнӕг дӕр нӕ сарӕхсдзӕн ӕрхъуыды кӕнын. Кӕддӕр Гуылӕр уыдис иннӕ дыууӕ хъӕуӕй стырдӕр. Мин ассӕдӕ ӕхсайфӕндзӕм азы сфыстмӕ гӕсгӕ дзы цардысты дыууӕсӕдӕ цыппор адӕймагӕй фылдӕр. Таурӕгътӕм гӕсгӕ ам адӕм цардысты дард незаманты дӕр. Аланты дуджы фӕстӕ ацы цӕрӕн бынӕттӕм Уӕлладжырӕй сагъӕгкаты хъӕуӕй ӕрбалыгъдысты Золойтӕ. Уналӕй дыууӕ фсымӕры Ело ӕмӕ Дӕго. Уыдонӕй равзӕрдысты ам Елойты ӕмӕ Дӕготы мыггӕгтӕ. Фӕстӕдӕр Елойтӕй иу лӕг, Сабейӕ, равзӕрд Сабеты мыггаг. Пересаты ӕмӕ Дзарасты мыггӕгтӕ равзӕрдысты Хуссар Ирыстонӕй ӕрбалидзгӕ дыууӕ фсымӕры нӕмттӕй. Найфонтӕ ардӕм ӕрбафтыдысты доны фарсӕй. Рагон Дзинагъайы зӕххыл ӕрцӕрӕг мыггӕгтӕ дӕр ӕрбафтыдысты ардӕм алы кӕмттӕ ӕмӕ хъӕутӕй. Бӕгъӕратӕ, Гобатӕ, Керчелатӕ ӕмӕ Къостантӕ туалгомӕй, Гӕзӕутӕ стыр дыгурӕй. Малитӕ Моски хъӕуӕй, Ортабайтӕ ӕмӕ Хъузелтӕ Чегемы комӕй, Легойтӕ равзӕрдысты Тугъанты мыггагӕй.
Мӕн хӕрун кӕмӕлуе гъӕй кӕрон хун, ӕндагсен хунди, ӕндагсен. Мӕ хӕрун мӕн бачи цӕуӕстӕй, бузе пациенс лет май гъуди кӕун мӕн хӕме, нӕ феттӕлтӕ куцориун цома гӕсгӕ разӕр гъӕу цардӕй мӕн хӕме. Мӕ сауодта мӕн ацӕригар хара тутта, ма фӕббураййанцӕ. Ма ма карӕй ӕрбацӕйтӕ ба гъӕумӕ бацудӕнцӕ гъӕумӕ. Ма хеудта минкъийгай-минкъийгай ма сберӕнцӕ, ма син бууат нӕбал адтӕй, гъӕумӕуттӕ ардӕм дӕр цӕун байдӕдтонцӕ. Уод цудис еу артистац хӕдзарӕ. Ами ма раййафтон ами муггӕгтӕ, гобатӕ, ортабайтӕ, къостантӕ, елойтӕ. Персатӕ, Хамхъотӕ, Еотмӕскӕйи, Найфонтӕ, Тагъатӕ, Кадохтӕ. Ечи муккӕгтӕ ӕрййафта махӕмӕ. Гьенур се зумӕг фӕууй дууӕлес хӕдзари цӕрӕг. Пассайян кӕрӕной зицӕлтӕ се ес дууаз хӕдзари. Ӕндра уазӕг ба сберӕ уона, алли хӕдзари дӕр узе цӕрӕк берӕ ӕрцӕунцӕ, сӕ хӕдзӕттӕ ба рӕсугъд кӕнунцӕ сӕ дзӕхӕратӕ, сӕ ӕгӕроттӕ. Фӕззӕги уонгӕ е сентябри уонгӕ удта алке бабудта рандӕунцӕ городмӕ. Уазӕгтӕн егъӕлдзӕгтӕ фӕууй кугурд цӕунцӕ. Мӕнӕ аци рӕсугъд гъӕубӕсти райгурд адтан. Ма мӕхе кӕдӕй зонун, еуӕдӕй ами аци гъӕуи ӕгъдауӕй бӕрзонддӕр ӕвӕрд неци адтӕй. Адтӕй си берӕ хуарз хестӕртӕ. Зунд ка бамудтайдӕ, раст надбӕл ка ниввардтайдӕ кӕстӕр фӕсевӕди, еуӕхӕнтӕ. Берӕ хуарз лӕгтӕ си рацудӕй ахургӕ хуӕнхбӕстӕ адтӕй, уӕддӕр ахурбӕл хуӕстӕ адтӕнцӕ. Ахур фӕууонцӕ уӕд алкеси ӕ бунат ӕ кусти лӕгдзийнадӕ вдиста. Гъӕубӕстӕмӕ сӕ цӕстӕ дардтонцӕ алигъдауӕй дӕр. Адӕн кӕрӕдзей уарзтонцӕ. Ӕма хузӕн адтӕн сӕ адӕн Хъалтӕ мӕгуртӕ си уоййасӕ нӕ адтӕй. Фал ӕмхузон адтӕнцӕ адӕн кӕрӕдземӕ кӕрӕдзей дӕр уарзтонцӕ, кӕрӕдземӕ дӕр цӕугӕ нур дӕр кӕнунцӕ, фал раги ма нур ӕндӕр хузи ӕй. Ӕнхус дӕр кодтон, серун мӕнӕ лӕг батухстӕй, е нур лӕг Балеси зин ӕрцудӕй, уӕддӕр имӕ фӕккӕсиуонцӕ ӕнцондзийнад дӕр, зиндзийнад дӕр, се хус хайи раттиунцӕ, ӕз ин фӕррӕуӕ кӕниунцӕ. Раги зеу кодтонцӕ, разеу кӕниунцӕ, ма емӕн хӕдзарӕ скӕниунцӕ, кенӕ ӕндӕгъуддаг бакӕниуон, фенхус кӕниунцӕ. Еугъон хабӕртти разӕ раттӕнцӕ хуӕздӕрад. Енур Азӕрмӕ си еу минкъи раййафтӕн ес хабӕрттӕ. Енур мӕнӕ фонс, мӕгур лӕги фонс ма ин кенӕ фесавӕнцӕ, кенӕ зӕйбуни фӕцӕнцӕ. Уӕд ин фӕккӕсиуонцӕ, ка ин фус раттедӕ, ка ин уос раттедӕ, цӕмӕй имӕ фустӕ радтайа, цӕмӕй имӕ гъогтӕ радта деуой туххӕй. Кӕрӕдзей уарзтой, нимадтой, кӕрӕдзимӕ ефсӕрми кодтой, иу иннӕйӕ не фхуӕрдта. Хорз силгоймӕгтӕ нӕм уди бирӕ, бирӕ хъӕуи мидӕг. Хорздзинад цӕмӕй уди ма адӕмимӕ фиццаджыдӕр цардысты хорз. Али муггагӕй дӕр уди хорз адӕймаг, ӕгъдауджынтӕ. Ӕнӕгъдау хабӕрттӕ никуы кодтой, фӕлӕ кӕрӕдзиуыл бастой фӕсивӕды. Кӕстӕртӕ арӕзтой, цӕмӕй хорз фӕндагыл цӕуой, уый, цӕмӕй хистӕртӕм хъусой, хистӕрты нымайой, ахӕм хабӕрттимӕ. Хестӕртӕ райа уомӕ ма хестӕртӕ адтӕнцӕ. Етӕ ерун мӕнӕ гъӕй уӕлдай иккӕу нӕ уагътонцӕ. Мӕнӕ фӕррӕдодӕй битти еу кенттӕ, уоден уайдзӕ флӕгиуонцӕ, уотӕ ма кӕнӕ уотӕ ненгъезуй, ма нод идарддӕр уотӕгӕнгӕ нӕбал бакӕнидӕ. Карз адтӕнцӕ хецӕн раги, карз. Нӕ уагътонцӕ уӕлдай ме змӕлун нӕ уагътонцӕ, та хецӕн уотӕ ку загътайдӕ, битти еу, аци уон дӕуӕн фиййау цӕугӕй, Уӕд еци битеуон дзорӕн натӕй фӕстӕ. Ходи дӕр кодтонцӕ, уой мӕнӕ компании кенӕ ӕндреси фудак мео ку ракӕниуонцӕ, уӕдӕй фингӕй дӕр фестун кӕниуонцӕ хестӕр, цӕмӕй зӕгъиуонцӕ, то хӕдзарӕ ма бауолӕфа. Лӕгъузар дин нӕ кодтонцӕ, фал культурдани зӕгъиуонцӕ, битеу фестӕмӕ охебӕ ма бауолӕф. Гъерун бинонтӕ гъуддаг ку нӕ кӕндӕ лӕхъуӕн, уӕди ба хестӕр фӕццоридӕ ма ин Гъарӕй ба ӕрӕбунӕй сбадун кӕнидӕ кӕстӕрӕ ма ин фӕццоридӕ биццеу, алцӕмӕн дӕр дӕ нӕ афонӕ ес. Ма бийнонти гъуддаг бакӕне ба дӕ мадӕ ма дӕ фидӕн дӕр ӕнцондӕр фӕууадӕ хецӕн дӕр.
Алы ирон мыггагӕн дӕр Хуыцау снысан кодта цӕрын ӕмӕ фарн тауын Ирыстоны кӕцыдӕр сӕрмагонд комы. Уыцы ком цы зӕдты бар бакодта, уыдонмӕ та сын бафӕдзӕхста кувын ӕмӕ се ххуысӕй хайджын уӕвын. Абон дӕр уыцы тӕмӕссаг бастдзинады фӕрцы ирон адӕм нӕ фесӕфтой уӕларвон тыхты стыр хъомыс. Уый руаджы ма фидар сты сӕ уидӕгтӕ. Уымӕн ӕмӕ цыфӕнды дард ӕмӕ бӕрзонд ран куы вӕййы, кӕцыдӕр мыггагӕн йӕ аудӕг зӕды фыдӕлтыккон кувӕндон, уӕддӕр уыцы уаз бынат ӕмӕ фыдыуӕзӕг Йӕ байзӕддӕгтӕй рох нӕ вӕййынц. Фӕлӕ мыггаджы минӕвӕрттӕ уырдӕм ӕнӕмӕнг сӕ дзуары бӕрӕгбоны ссӕуынц. Афӕдзы дӕргъы та семӕ зӕрдӕйы тӕгтӕй баст вӕййынц, кӕмфӕнды куы фӕцӕрынц, уӕддӕр. Афтӕ тынг зӕрдиагӕй фӕархайынц Дзинаға ӕмӕ гуылайраг мыггӕгты дӕр сӕ цытджын дзуар Гуылари-Габонӕйы бӕрӕгбоны рӕстӕг. Рагон заманы уӕларвон зӕд раргом кодта йӕхи комы цӕрӕг адӕмӕн, цӕхӕркалгӕ стъалыйы хуызы хъӕды астӕу ӕрбадгӕйӕ. Фӕстӕдӕр комы мыггӕгтӕ уыцы ран скодтой ӕртӕ найфаты куывды цӕуӕг адӕмӕн. Фусун ку райсуй, кувдимӕ ку раттунцӕ фусунмӕ. Махмӕ рӕдегӕй. Махе нур дӕ очерк пурхъӕртад, е уодтамӕй радтамӕ ецӕнцӕ. Маден е уордеги кувди фусун кӕмӕ раттунцӕ, еч хӕдзармӕ ӕрветунцӕ, ӕртӕ къерей, хай, бӕгӕне, неваста си фӕууй, е уорӕ ин бахай кӕнунцӕ. Уотӕ ма нӕмӕ ес асикка. Махе ун ба ес тъетърат, ваш финсти ес, е рун Мамма аци аз хесӕрӕн ка ба адтӕй, цал адӕймаги нӕмӕ адтӕй, цал муггаги нӕмӕ, етӕ еу финстӕнцӕ гӕстӕ. Хесӕрӕн ка ба адтӕй, кӕсӕрӕн еу, етӕ гӕстӕ еу финстӕнцӕ. Ечи аз кедӕр раттунцӕ, фусун кӕмӕ раттунцӕ, уомӕ. Ма анзи дӕхси ба узе Температур сӕ фӕссунун, уомӕн лӕгъуз дзорӕн нӕ адтӕй, кӕдзости харгӕй нӕ адтӕй ӕхе, уӕдта ин алли къури сӕ ӕртӕ къерей. Ма ӕ хӕдзари сӕ схозидӕ, ба фӕдзӕхсидӕ ӕхе дӕр гъӕудӕр ӕ къуариадӕн. Афӕдзи медӕ ко. Уӕдта ӕхе нур зиан ку рцӕйдӕ, зиан ку рцӕйдӕ, уӕдта ӕм, ӕ уотӕ ӕрӕййафта ма ма Енурзаммӕ бацӕугӕй уотмӕ херунмӕ нӕ дууӕртӕмӕй ма фаузи ку рхӕстӕг уй, удта заммӕ цӕуӕ федӕр нӕй. Егъдау рарветӕ заммӕ ба цӕуни бар нӕййес. Мах мартӕ бонӕй ма хенур фиццаг бонмӕ нӕ фусун кӕнуй кувд хе хъаурӕй. Некӕмӕ нечи курӕ, хе хъаурӕй ӕ къуари адӕм фӕххенсуй, е фӕууй сабати. Хуцаубони ба алли хӕдзарӕмӕ дӕр фӕууй уӕриккӕ ӕвгарс. Ӕхе хӕдзари. Ма хе хӕдзари иуазӕгтӕ ӕрцӕуя, фембӕлунцӕ ма алке хӕдзари баковуй артакъерей, бафӕдзӕхсуй габунабӕл. Артиккаг бон ба ӕбуати фӕууй, уал ӕбуати. Ма хе уордӕмӕ ба къуаркайетӕ ӕрӕмбурд кӕнунцӕ ӕхца, ӕ къуар ӕрӕмурдтонцӕ ӕхца нисайнаг ко. Ма ечи нисайнагӕй ба балхӕнунцӕ уордӕмӕ косарт. Кенӕ уӕриккӕ, кенӕ фус, кенӕ дубафус ма сӕ уордӕмӕ фӕлласунцӕ. Ма сӕ уоми ӕртӕ къерей хӕццӕ сковунцӕ, Базагъуд кӕнунцӕ уӕдта ма нӕмӕ е уоддӕр иссӕй махмӕ, е нӕмӕ раг иссӕй. Е нур анзи дӕргъци ӕ къуари биццеу кенӕ кизгӕ кӕмӕ райгурун. Е нур кизгӕн дӕттунцӕ дӕркъӕ, биццеуон ба уӕриккӕ. Ма сӕййеддӕр ласунцӕ уордӕмӕ. Ӕртӕ къери, ӕртӕ сӕфсади, ӕртӕ хъӕбуни ма косӕрдта. Ма еуми фингӕбӕл хецӕр хецуи ма си алли игурдӕн дӕр раковуй. Ба сӕ фӕдзӕхсуй Габоновыл, е уотӕ махӕн нӕ четкизат кайи. Бӕрӕгбонмӕ цӕттӕ ку кодтой, уӕд сӕхи сыгъдӕг дардтой, фӕкӕнынц бӕгӕнитӕ ӕма бӕгӕнитӕ кодтой задӕй. Надхор, хор, уыдони-иу бафӕлдадтой дони ӕма бинчъитӕ ку рауагътой, уӕд сӕ ӕрфӕлсыгътой ӕмӕ сӕ афтӕ хъӕдын тӕгӕнатӕ кодтой ӕмӕ сӕ лӕгъзы сарӕзтой. Лӕгъз сӕ скодтой, бамбӕрзтой сӕ ӕмӕ бинчъытӕ рауагътой. Уӕдӕй уже райгом сӕ кодтой, сӕзмӕлстой сӕ ӕмӕ куы баххос сты, уӕд та сӕ куыроймӕ ахастой ӕмӕ сӕ банцадтой. Мӕхи уымӕй арӕзтой бӕгӕнитӕ, къуымӕлтӕ, сӕ уӕлӕдарӕс уыдис сыгъдӕг. Даже куывды хабӕрттӕ куы кодтой, уӕддӕр-иу сӕ цӕсгӕмттӕй уӕлдай не чъызынти, афтӕ урс дзӕбӕх сӕхи рӕсугъд дардтой. Чъиригӕнгӕй ӕфтӕнбӕле ӕмӕ хъуамӕ дӕ сӕрыл качинкӕ уа, дӕ джыккутӕ дӕр ма зыной. Чъирикӕнгӕй хъуамӕ дзургӕ ма кӕна. Йӕ чъири кӕнуни хабар кӕна, ӕндӕр ничи. Хъуамӕ а къухтӕ йеддӕмӕ ма чызына, йӕ бар уа ӕхгӕд, гом макӕм уа. Афтӕ сыгъдӕг цӕмӕй уа хойрагтӕ, уымӕ гӕсгӕ. Марахати бон бӕрӕгбонӕй ма ӕрви кӕрӕнттӕй дӕр ӕрӕмбурд уӕн, ма кӕрӕдзей дӕр фӕййинӕн баци нӕ кӕнӕн. Нӕ кӕстӕр фӕсевӕдӕн е нӕ сӕр куд ахӕссуй, Чи фӕйттан, чи базудтан е уой амонӕн син, цӕмӕй фудниуӕзтӕ, фудмилтӕ ма кӕнонцӕ, е нӕ фӕндуй, цӕмӕй рӕсугъдонцӕ адӕни хсӕн сӕ рацуддӕр, сӕ алигъуддагдӕр. Архайӕн, цӕмӕй не гъдӕуттӕй ма ести Пайзай ӕма сӕ рӕсугъдӕй бавдесӕн нӕ кӕстӕртӕн ма деддӕр сӕнхӕст кӕнунцӕ е уотӕ. Бӕрӕгбон ба ӕнӕ ӕнгон кӕнуй, е бамбурдӕн ма баунӕфетӕ кӕнӕн. Цӕмӕй е нур мӕнӕ ӕнӕгъӕнӕ республики дӕр телевизионатмӕ дӕр фӕккӕсӕн ма, цӕмӕй карз ниуӕзтӕ мабал хӕссӕн, ковӕндӕнттӕ ма маси цӕмӕй хуарзунӕфтӕ хӕссӕн, ма кӕрӕдзей уарзӕ ӕна уомӕй дӕр алчидӕр гӕнӕн е алчи хабар дӕр искӕнӕн е ӕна хеци карз нюӕстӕй. Ба е уобӕл дӕр байархайдзан ӕвӕдзи ма ниуазун гъӕуй. Тифанди кувди дӕр манати коми феронх кӕна вала инна камти зӕттӕ уотӕ некӕд еуанцӕ сӕнӕмттӕ файнахузинцӕ фал дех неке кӕнӕн, де ходуйнагӕй манати минти Иристони кӕрӕдзей ку дехтӕ кӕнӕн е хабар ходуйнагӕй. Мана адӕмӕн файна номи куди е изӕттӕ дӕр ӕвӕдзееу уотӕнцӕ. Сӕ хъаурӕ ба еуӕй манин ӕмхузӕнӕй ӕнхус кӕнунцӕ, ӕмхузӕнӕй сӕмӕ ковӕн, Уарзонӕй, еумӕйагӕй. Цалмӕ ма махуӕн уотмӕ нӕ рауадздзӕни хӕлун, ӕгъдауӕн нӕй бауадздзӕни хӕлун. Е нур раги адӕм, раги адӕн дӕр фарс нур фулдӕр адӕни. Фулдӕр имӕ цӕун райдтонци, хума идӕрдтӕ дӕр бацӕунцӕ, ерун горӕтӕй дӕр, Дигорай дӕр, Ахтутӕй дӕр бацӕунцӕ. Ани сайнаг ӕрбахӕссуй, ӕ косӕртатӕ ӕрбаласуй, ерсӕ къере ӕрбаласуй, мӕ фӕффӕндуй мӕхе габунабӕ бафӕдзӕхсун. Е нур махмӕ еу хабар адтӕй, нӕ фунтӕй кувди фусун цӕмӕ равардтонцӕ. Ма ӕмбурд кодтонцӕ, къосбарӕ хонцӕ махмӕ. Нартхор кӕнод мӕнӕу, цӕмӕй арӕхдӕр скодтайдӕ хӕдзар, цӕмӕй бӕгӕндӕр скодтайдӕ. Ма Адӕнӕй ӕрӕмбурд кодта нарчхуар. Ма ӕхемӕ ба адтӕй нарчхуар, нун лӕгъуздӕр адтӕй. Ма дзӕбӕх ке ӕрӕмбурд кодта, уой ӕхецӕн ниууагъта ӕ дзӕбӕхдӕре. Лӕгъуз нарчхуарӕй ба гӕбунти хуӕйарӕхтӕ скодта. Ма ӕрахуагъта хорбон ба тӕвдӕбон. Ма ин агӕ ке ӕрахӕцӕй уӕлейти ӕгӕр ниццавта. Ма фӕппурх ӕй, ӕ рази балӕудтӕй кизгӕ. Абон дӕр гъосӕн игъос фӕккъуруй кизгӕтти тайни. Мӕхе уодта хатӕ мӕтӕ, зӕгъгӕ, хесӕртӕ мӕ хесӕртӕ загътонцӕ, загъта, чи бакодта, уой. Лӕгъуз нартихуарӕс кодтон, гӕбон тухӕй арахъ, дзӕбӕх нартихуар мӕмӕ хецӕн нуратон. Мадта хесӕр загъта, Фӕррӕдудта ма ӕртӕ къерес кӕнӕ ма ӕфсур хатирдӕ ку. Ма ба кодта е уод. Ферун мӕнӕ нисанерт ӕвӕрунцӕ е уоми уала ма кохтони уоллай субаласӕй. Ма хе уордӕмӕ цӕунцӕ ма се нисанерт ниввӕрӕ. Ма хе уордӕмӕ дӕр еу хатт еу лӕг бавналдта. Лӕг нӕ фал биццева, ӕртӕ хас хӕдзарӕмӕ. Ма се васт кӕнен дӕр тестӕ бад басалхадта. Ма ибичеу каисӕй ку райдта. Маутӕ ибичеуи мадӕн уотӕ еуоидӕн ӕхцад радавтун. Ма ма счихтадӕ базадӕ уонӕфӕстӕн фӕххасунцӕ, ӕртӕ къерес кодтонцӕ, хатир ракурдтонцӕ, ести ку ракӕна ӕнӕ растдзинадӕ. Еуд пагулӕ сразу феййеу. Кӕнод думгӕ кӕнун байдайуй, кенӕ хъӕбӕрварун байдайуй. Е нур Ӕчун ковдзинан нӕхе фӕдзӕхсиан гӕбунӕ бон, цӕмӕй нӕ багъӕуай кӕна федбилизтӕй. Устур федбилизтӕй мӕ донивулдтитӕ мӕнӕ ӕръитӕ, хеуонӕ нӕ куд багъӕуай кӕна уӕдта алке хӕдзари дзӕбӕхӕй куд бацӕра. Хеу ба бафӕдзӕхсӕн нӕхе гӕбунӕбӕл. Зӕрдӕй гъӕуй ӕрмӕстдӕр, ерун ҳаме райгурдтан ҳаме сомбалдан ма мӕ бон будури цӕрундӕрӕй Фал уӕддӕр ма ардиги цидӕр нӕ уадзуй. Будь ма уарзон ӕй, уарзон, лӕгкӕми райгура ин хъӕбӕр уарзон ӕй. Ма ин зин уадзӕн ӕй.
Баззад ахӕм ӕмбисонд. Фыдуӕзӕгӕн йӕ фӕздӕг дӕр ӕндӕр зӕххы артӕй хъармдӕр у, зӕгъгӕ. Зӕрдӕ уидӕгтӕй баст сты сӕ фыдуӕзӕгимӕ, Динагъайы хъӕуӕй рацӕуӕг мыггӕгтӕ дӕр. Уыдон зӕрдиагӕй ӕххӕст кӕнынц фыдӕлтӕй фӕдзӕхст ӕгъдӕуттӕ. Кувынц Хуыцауӕй сӕм ӕрвыст Гулӕри Габонамӕ, цӕмӕй уый ӕгас Ирыстоны дӕр хиза фыдрӕстӕгӕй ӕрдзон фыдбылызтӕй. Цалынмӕ ирон лӕг фыдӕлтӕй фӕдзӕхст кадджын ӕмӕ фӕрнджын хӕс ӕххӕст кӕна, Иры дзуӕрттӕм кува, уӕдмӕ ӕнӕмӕнг уыдзӕнис се уазӕг ӕмӕ сӕ фӕдзӕхст.
Ачи бунна Дигор гумджин агъай устур бӕрӕгбонӕй Габони кувд. Ема уӕхӕн кувдӕй ма бӕрӕгбон. Хестӕртӕй моту кувионцӕ байраг бах кӕнуй, сувӕллон лӕг кӕнуй. Ма махтар сувӕллӕнттӕй хъӕбӕр ӕхсицгонӕй цӕуӕн ачи кувт, мӕнмдӕр мӕнӕ куд иннетӕ уотемӕй сувӕллӕнттӕ берӕ. Ма си ес мӕнӕ хаухан Бунат гӕбони бӕласӕ. Неке зонуй Чаланджи бӕл цӕуй, уой. Нӕ хестӕр Течерӕй афта нечи гъдау хӕссӕн мах дӕр. Еу Менанжи бӕл цӕуй, зӕгъгӕ. Хестӕр кӕцӕдӕрмӕ передаватгӕнгӕй цӕунцӕ, фал точно неке не гъуди кодта. Гьема ӕз бадӕн ӕ чанс фусун. Ма байвазӕг кодтон мӕнӕ нӕ гъӕубӕстӕ. Баймӕ кувтан. Нӕхе бафӕдзахстан нӕ кӕстӕрти Хӕрди надо было ачи куфтмӕ. Еуичи куфт рахастон, куд ӕмбал имӕ нӕ феддӕлтӕй куд амудтон уотӕ. Берӕ гъуддӕгутӕ не мбалуй ачи кувди фусунг хуӕццайвӕд. Кӕми фӕррӕдуайуй дин кӕмидӕр фидбилиздӕр искӕндзӕй. Фал раст ку хуӕццайдта, хуӕрди нӕдтӕдӕр хӕссуй ма уотӕ бархайдта ма Рӕсугъдӕй нӕ барадцудӕй имӕ бийнонтӕ нӕнездзӕнӕ ма сӕрӕгас, чидӕртӕ нин анзи медӕг берӕ хуарзийнӕдтӕ бантӕстӕй. Мӕ фӕккувтан ковун, нӕ ӕгас Иристони дӕр бал фӕдзӕхсӕн, цӕмӕй хуарзӕнхус кӕна ма рӕсугъдӕй цӕуа. Мӕ тугъди будури кайи сачи бон нӕ Иристонӕй хеуӕнидӕри бал бафӕдзахстан. Рӕсугъдӕй ӕнӕнезӕй нӕмастӕй сӕ хӕдзӕрттӕбӕл иддӕр куд исӕмбӕлунци, уобӕл архайдтан. Архайӕн Читкинизадӕй Хъаурӕгинизад ма нӕ бон куд ӕй уотӕ хӕссӕн мах дӕр. Берӕ дзубанитӕ кӕнунбӕл уй, фал хуӕздӕр ма рӕсугъддӕр ка загъта, хеуонбӕл мах дӕр Хуцауи хӕнӕт.
Ӕппӕт ирон адӕм, хуссарӕй, цӕгатӕй, ирӕй, дыгурӕй, кӕддӕриддӕр стыр аргъ кодтой сӕ кадджын дзуӕрттӕн, сӕ уидӕгтӕн, сӕ тугӕн, се гъдӕуттӕн. Фыдыуӕзӕгимӕ бастдзинад сын у, мад йӕ хъӕбулимӕ цӕрӕнбонты цы алӕмӕты тӕгтӕй ӕнгом баст вӕййы, уыйау. Уый тыххӕй алкӕмӕн дӕр нӕ йӕ бӕллиц ӕмӕ йе хӕс у рӕстӕгӕй-рӕстӕгмӕ абалц кӕнын фыдӕлты уӕзӕгмӕ, цӕмӕй дзаг риуӕй сулӕфай йӕ сыгъдӕг уӕлдӕфӕй, фӕхайджын уай йӕ ӕгӕрон фарнӕй, ӕмӕ фыдӕлтӕ цы зӕххыл цардысты, уырдыгӕй Хуыцаумӕ йе сконд зӕдтӕм бакувай. Таурӕгътӕм гӕсгӕ, бӕрӕгбоны рӕстӕг уӕларвон тыхтӕ фӕбадынц сыгъзӕрин къӕлӕтджынтыл ӕмӕ фӕкӕнынц тӕрхӕттӕ сӕ кувӕг адӕмы царды фадӕттыл. Февзарынц рӕстыты зылынтӕй, фӕуарынц сыл алыгъуызон амӕндтӕ, фӕкӕнынц сын арфӕтӕ. Ӕмӕ нӕ уыцы амонд уӕд, цӕмӕй Ирыстоны ӕппӕт рӕстзӕрдӕ адӕм кӕддӕриддӕр уой Хуыцауы арфӕ ӕмӕ хорзӕхы аккаг.